Кайнатма. Беренче подкастта, име, минем беренче подкастымда, мин беренче җөмләмне башладым э, былай дип. Мин карадым Баязитның подкастын һәм анда безнең э, олуг шагыйрьләребез урыс сүзләрен кушып сөйләшә. Шуңа күрә бу бездә дә урыс сүзләре барлыкка килсә, эләксә, бу куркыныч түгел дип әйткән. Мин аны карадым яны, ул әйберне күргәч. Ну, минем ни бар? Контраргумент. Әйдә.
Алар аны ни дип куаналар? Теге сүзне белмәүдән түгел, ә художественное изобразительное искусство буларак, средство буларак. Әй, истәп куялар. Истәп куялар. Ул просто ни инде ул? Кушымта кебегрәк. Теге присказка дип матурлай матурайтыр өчен. Спектакльләр язганда да театрда театр өчен имә әти өстәп куя нидер урыс сүзләр. Чөнки чыннан да без анда кулланабыз ул сүзләр. Шуңа күрә теге әдәби алым буларак аны өстиләр. Илдар Юзеев турында төшергән идек бер подкаст. Анда аның ни яраткан сүзе бар, юрунда дигән. Илдар Юзефның.
Илдар Юзефның. Ул тип мужиклар дигән пьеса чыгарды бит инде менә. Ул тип телне белмәүдән түгел. Мм. Яңа сүз шунысы кызык бит. Мәсәлән, Газинур абыян сәбәптә истеп куя да э, урыс сүзен инде име? И шул моментта Эркәй абый тәрҗемә итеп куя. Аны төрттереп тәрҗемә итми, аны ничек тә шундый Төрттерәләр бераз.
Әти төрттерергә мөмкин ул диген. Төрттерәләр.
Аңлаш. Менә кара, мин э, уйлап йөри дирим менә шундый проектны ясарга име, әтиләр белән түгел, Ләкин менә барыбер әдипләр белән, ул яшьтәге әдипләр белән аларны җыеп, ниндидер кызыклы моментларны сөйләсеннәр өчен, җыясым килгән өчен. Чыннан да, хәзерге вакытта без бит югалтып барабыз менә бу бөтен белемне. Илдар Юзефтан сорап булмый, Туфан Миңнуллиннан сорап булмый, Зөлфәттән сорап булмый, алар инде юк. Ләкин аларны яхшы белгән кешеләр алдап булса да, өстәп булса да, әзрәк кенә теге хөрмәт итеп булса да сөйли алалар. Ну, татар әдәбиятында вообще бер жанр бит ул. Менә э, күп язучыларның, әнә Марсель Галиевның, мем әтинең дә Ркаил Зайдулла, Ркаил Рафалович дип атыйм мин аны. мужик, который, мужик, который живет с нами. Айдык Уже не с нами, я не с ними уже, да. Вот аларның те китапларында менә шул те кызык булган анекдотлар чыгаралар. Ләбиб абыйның да күп байта, байта, Анекдотлар ул теге бер жанр. Аны вообще скетч итеп ясарга кирәк, минемчә. Теге э, сериал. Әйе, кызык. Мин я шундый укырга ятам. Беләсеңме, мин укырга ятам. Чөнки мин анда Мөдәррис абыйны да беләм. Кыяфәтен күз алдыма китерәмме? Анда шул ук моментта Туфан абыйны да э, күз алдыма китерә алам. Ә кеше белмәгән кеше ул әйберләрне, кечкенә репризаларны укып, ул көлә микән? Тансы әйбәт сорау инде. Мин, мин белмим. Чөнки бу бит комнатный юмор булып калырга мөмкин. Без аны аңлыйбыз, ә калган кеше аңламаска мөмкин. Чөнки чыннан да инде инде ручка турында имин дәресә ручка урында булган шунда. Урламан инде. Алган да биргән тоткан. Менә шундый ана шундый бер булган кебек хәтерлим. Ул бит шундый кызык. Аны менә бүтән әйберләрен, бүтән йөрешләрен күз алдыңа китерәсең дә, яме уйлыйсың, а, шулай булган, чыннан шундый бит, шундый булырга мөмкин ул дип, ул бит шундый летящий кеше иде дип. Ну, искиткеч кеше инде. Мәдәрис абый. Ә ничек сиңа килде менә шундый подкаст идея? Ул менә беренчедән Мәдәрис абыйдан килде дә, мин карантин вакытында эләктем инде, ди, авырып. теге мен җиңелчә уза иде ул шуңа күрә мин укый башладым мен әни мөдәррис абыйның мөдәррис әгъләмовның шигырь китабы бар инде и менә шул шигырьләрен укып мен аны теге шигырьләрендә бер төрле но көчле көче буларак бит икенче төрле бөтенләй мен ничек мен аны теге мен аны бик күп күрмәгән булсам да мен якты хатирәләр аның турында и вот менә шул аның менә шундый булуын күреп хәтерләп ә мен кеше буларак белә идем Язучы, шагыйрь буларак бик аз. Ансын шигырьләрен укып, менә шул кеше менә шундый шагыйрьләр, шигырьләр язган икән ди. Ди шаккатып. Ансын мин ул хәзер дә ул хыялым бар, бәлки кайчан да булса дөньяга ашырыр ул. Э, Мөдәрис абый, Мөдәрис әкә турында сериал төшерергә ни форматында. Аның теге библиографический түгел, ә менә Хуҗа Насреддин стилендә инде ниндидер ме. Сериал төшерергә бит инде аны нәрсә кирәк анда сценарийсы да ни дә бик авыр. Ә подкаст Ә ул исә килдең дә сөйләштең. И шуның белән менә Мөдәррис Аграм абый турында. Ә син ничек менә ул өч кешене җыясың бер урында?
Ну, уңайсызланып инде. Юк, уңайсыз.
Юк, аларны бит җыеп булмый кебек тоела. Алар менә элек бер Татмедида бергә эшләгәндә инде, әле бер җыеп буладыр аларны. Хәер, Кәйлә абый инде анда Татмедида утырмый, Газинур абый йөри. эшкә. Ул нидә эшли хәзер? Э, Союзда эшли башлады. Хәзер ә, алар бергә, алар оптом баралар хәзер. Мөштәриде утырам ни хәзер? Да, да, да.
Ну, ул вакытны сөйләшеп инде, ти, сорашып, сезнең кайчан вакытыгыз бар дип, шул вакытны ти билгеләп, ан оештыру мәсьәләсеннән ан хәлләр каярылып. Ну, син бит инде ул подкастта син үзең продюсер, үзең алып баручы, үзең идейный теге вдохновитель дип әйткәндә, үзең аларны җыясың. Э, спонсордан.
Һәм акчасы да синнән, әйе. Син э, бу моны эшләү бу бит инде беренчедән акча, зарплатаннан чыгарып саласың дип булып чыга инде, име? Ну, хобби дип кабул итәм мин. Ә хоббига э, туздырырга акча җәл түгел бит. Мгм. Э, Ну, син беренчедән беренче максатың ул менә ул ул инде киткән шәхесләрне яңадан искә алып, алардан ниндидер хатирәләрне булдырумы? Яки син менә бу подкастны эшләп, милләткә, милләт аш, милләт өчен ниндидер билгеле шәхес буласың киләме? неге син кадрда неге син кадрда алайса вот менә шунысы гафу ит но подкаст төшереп халыкта билгеле шәхес булып була микән ул була микән ачык сорау мин белмим кем белгән инде менә менә менә рис абыйдан башланды анан соң алар үзләре дә әйдәгез киләсе чыгарылышта зөлфәт турында төшерәбез дип Мин әйтәм, әйдәгез. Ярар. Алар әйтә мин. Алар әйтә мин, әйтә мин шулай өйрәнгән мин, тик шулай тотканнар. Тик әйттеләр, мин эшлим мин. Студиясе 10 мең дигән ин син. Монтажы 20 мең дигән. 20 монтажы юк, монтаж һәм оператор эше миңа бик көч сызтыша инде. Минем теге дус э, Рәфис Нуруллин, ул теге татар дөньясында тоже бик ни э, Җанатар инде аны. Җанатар да атаклы да инде ул тик күп кенә татар телле проектларын э, төшереп монтажлый ул конгрессда да эшләп алдык аның белән бергә, Иделдә дә эшләде ул, ансын шул э, те- татар халкына һәм э, татар теленә, Ну, мәдәниятенә акчасын, битараф. әзрәк кенә акчасын да ала инде диген. Ну, анда инде юк дисәң дә була инде. Ул э, шуңа күрә мин аны ачмый, ачылмый да, но ул э, тоже ни дип әйтеп була инде. нигезче диеп, ул җөмә шул ти соавтор тапшыруның. Саңа бик рәхмәтле.
Команда кеше булганда җиңелрәк әлбәттә, чөнки без менсеге инде ниндидер теге тәҗрибә дип әйтмәскә була, ответственность барлыкка килә инде. Менә шуны әйтәсе килгән ул сүзне. Ну, бу без инде дусларча, аның белән теге без күп еллар эшлибез дә. Бергә эшләп, бергә дус, бергә йөреп. Теге нормаль нидә инде. мәгънәдә.
Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Без сезнең белән монда җыелабыз, карыйбыз Ютубта, ВКонтактеда, ә тыңлыйбыз Болгар радиосында. Ями Music лейблы белән берлектә эшләнә торган бу подкастка без чакырабыз сәләтле һәм билгеле шәхесләрне, дияр идек без. Ә сез карыйсыз да әйтәсез, Баязит, бу кем дисез, бәлки. Ә ул бүген кунакта. Ә Баязит ул менә минем куан бу, куандаш булмаса да, ул минем туганым. Шәй, шәй туганы диләр бездә. Әйе, шәй туганы.
Безнең гаиләләр шухатлык тыгыз бәйләнештә ки, име? Һәм без синең белән шундый сәер күптән түгел генә таныштык. Бер ел була кебек инде, бер ел тирәсе. ужас неме ә ничек шулай чыктысың ул ничек ничек син безгә кунакка килмәдең кем белгән чакырмагансыз ә нигә без э, э, без чакырмадык шул мин чын күлә без кунак менә безнең менә мин мин мин әниләргә дә карап кунак чакырырга яратмый башладык бер мизгел без менә без үзебез шулай күп без җыелса име теге унбиш егерме кеше булабыз уже бик кечкенә гаилә Белән. Токан өстәмә кеше кирәк Ә, түгел. өстәмә кеше Ашыйлар да бит әле алары. Син беләсеңме мин яраткан яраткан әнинең әнинең шуткасы ул Иркәил абый килә ди кунакка. Э. Яшь әле алар, яшь. Миңа мәсәлән 6дыр инде, Айсуга 7. Һәм Иркә бер сәгать бер төнге бер ди. Иркәил китми.

нинди чор булды бәхтияр туганчы бәхтияр туганчы бездә кунакта күп кеше булган и язучылар аннан бәхтияр тугачтын инде э, кимегәннән кимеде чөнки авыру бала булганда гаиләдә инде без инде менә кунакчыл була алмый башладык чөнки беренчедән име кеше дөрес реакциягә керми бер кеше гаеп бер кешене дә гаепләмим ләкин кеше белми нишләргә ничек нинди реакциягә керергә авыру бала булганда йортта Җәлис, җәл, җәлләү хисе тудырасы килми. Тоже дөрес түгел инде.
Әйе. Шуңа күрә шулай кимедән, кимегәннән кимеде инде. Менә шундый моменты булды. Ну, вот. Шуңа күрә без инде, әйтәм бит, бакчабыз да бергә түгел. Газинур Мурат белән бакча бергә. Нимә? Чыңгыз безнең белән укыды гимназиядә. Икенче гимназиядә. Әйе.
Мин аны чоңгыс тоже бөтенләй белмим. Газинур абый мине кулда үстергән кебегрәк инде лә абый да хәтта. Газинур абыйның
тәбидә моннан төшмәде, җиңгәсеннән. Газинур абый гел мине йөртте күтәреп. Чыңгызында без әйтәм бит, гаиләләре аерылышканга күрә булып чыга бит инде. Без Чыңгызны шуннан да әни белән кала бит инде. Әти белән калмый күп очракта. Шуңа күрә без Чыңгызны беләбез, чөнки гимназиядә укыды ул безнең белән. Белмим, аны бөтенләй күргән дә юк булмады бугай инде. Ә синең бармы Нибза Газинур абый һәм әти турында ниндидер кызыклы хатирең? Шинәсәгә дип әйтәм, чөнки безнең темабыз бүген ул балачак. Ох, аны менә әзерләнергә кирәк икән ул. Менә әйтә, искә төшми инде ул синең. Вообще искә төшми.
Ә Газинур абый белән уртак хатирәләр ул андый. Андый сөйләрлек түгел бугай инде алар. Мин хатирәләмим дә мин дөрес әйткәндә. Андый бигрәк тә Юк, алай искә төшермәм. Әйдә мин сиңа әзрәк кенә, мин бит әзерләнеп киләм. Син түгел. Мин теманы беләм дисең инде. Мин бит алдан теманы беләм, син белмисең. Э, мин хәтерлим, мәсәлән, Батулла килеп кергәнен. Ул да кызык э, балачактан ул. Э, Батулла минем өчен Мирабит абый. Ул гел корт өлкән. Ул менә әле генә бит өлкән. Ул менә әле генә өлкән кеше. Ләкин мин аны беренче тапкыр күргәндә, а 40 булгандыр инде. Әйме? Ләкин мин инде аны бабай дип карыйдыр инде аңа. Чөнки ул сакаллы, сакал гөл бүректән. И ул менә беренче кыз безгә килә кунакка, сибез китапта яшидек ул вакытта. Мин ошам ишекне әйтәм, әти, кыш бабай килде. Шуннан да бүректән булган күрә, сакалдан булганга. Кыш бабай дип саныйдыр мин аны. Менә беренче килүе шул булды.
Усалрак кеше ул, конечно. Усал дип саныйсың син э, Батыланы?
Ул ниндидер э, кечерәктән андый образ булып калгандыр ул. Теге без э, Рабит абый белән нормально аралашабыз хәзер инде. Теге ул, ну, картайган кеше йомшара да бит инде. Әйе. Но барыбер ниндидер курку хисе, теге курку һәм теге ничектер астан искә карау, э, ни хисе бар. Шуңа күрә теге мен шул теге хисләрне усал дип әйтмәшәм инде теге нидән явыз мәгънәсендә түгел ну ул туры сүзле булган бәлки шуңа күрәдер анысы да бардыр инде туры сүзле ну бала чага туры сүз әйтү мәгънәсендә конечно
үпкәләгәнең бармы әле синең юк юк юк юк юк мин бөтенләй э, балачак чорны бик хәтерләмим шул менә ул теге бераз ә нәрсәгә менә миндә шундый моментлары бар мин хәтерләмим бәлки ниндидер травма булган булырга мөмкин кем белгән инде менә мин э, Ничәнче сыйныфта? Җиденче сыйныфта бер мәктәптә икенче мәктәпкә күчтем. Менә шул э, егетләрнең лицей интернатына инде. Икенче. Ну менә шул элекке мәктәптә булган әйберләрне бөтенләй хәтерләмим. Классташларны нәсә чишкәнең, нәсә эшләгән. Менә мин шундый тур, шундый төшеп калган моментлар күп. Менә шуңа күрә мин шулай искә, ул чыга, Теге Ага. вакыт вакыт теге кайчан кирәк кирәк вакытына кирәкмәгән вакытына. Ну менә шулай теге берәр хатирәләр язсам, мин э, университетта укыган чактан яза башлар идем менә. Әйе. Теге, э, бәлки ул вакытта гына ми барлыкка килгәндер. Беләсеңме? Шулай була бит. Менә, э, э, х- Мин фикер йөртмәгәнгә шулай булган дип аңлыйм мин аны. Чөнки мин уйламаганмын бөтенләй. Не була бит, э, саморефлексия. К- Көн узгачтын кайтып кайгырып, нәрсәдер уйланганда, бәлки. истә каладыр ул. Ә минем көннәрем шундый, менә шулай әйтәм бит, мин, мин дә кеше сөйлим бит, мин хәтерләмим. Ә нәрсә булды соң, мин хәтерләмим. И э, классташлар белән аралашканда, алар нәрсәдер сөйлиләр, мин байтып карыйм, булдым ул, мин бит бу нәрсә сөйләргә мөмкиннәр, мин ышаначакмын. Чөнки үзем хәтерләмим.
Значит, булган инде инде. Әйеме? Мин әйтәм бит, Тәбриснең хатыны Аида, без бергә укыган иганы белән. Миңа фотография күрсәтә, әйеме? Без бергә уйнаганбыз волейбол бер командада. Мин карыйм, Мин волейболны гына хәтерлим, болай әзрәк кенә име. Булган идем.
Ә команда кем белән уйнаганны бөтенләй хәтерләмим идем. Кара әле, синең күптән таныш икән. Менә шундый вариантлар бар. Аннан соң Эркәй абый безгә гел киләдер инде, еш киләдер кечкенә чакта. Без Айсылу белән ике бүлмәле фатир. Әниләр залда утыралар инде, олылар балаларны кечкенә бүлмәгә кичереп бирәләр. И без Эркәй абыйга әйтеп, карап алабыз да куркып алабыз карап алабыз да куркып алабыз и безнең шундый уены юл әйдә тагын ишекне ачабыз да куркып алабыз дип менә әтиең син шундый аурасы дип әйтәләр инде холкы көчле ул бүлмәгә керсә бүтән бүлмәдә бүтән бер кешене дә белмисең күрмисең чөнки ул гына бар кебек тоела
артык күп
Дип әйтә аласың син миңа артык күп. Бу булай. Өйдә дә шулайдыр инде ул. Ну, күп кеше шулай миңа дип әйтә, ти, тиң, шуңа кадәр дөрестән дә шуңа кадәр усалмы дип. Ти, белмәүче кешеләр дип әйтәм. Ну, юк була инде, теге, ни, караш ни еш, аның әйбере бардыр инде ансы. Ну, менә усал дип, ну, он тиз кызып китә торган гадәте бар. И, шулай ук тиз суна да инде. Ә сиңа күчмәгән характерыңа характер. Юк, юк, юк, юк.
Мин әни кебек ни, озага кыза, кыза, кыза, кыза, кыза, канасын бәреп чыга алмыйм.
Җыясын, җыясын, җыясын, җыясын. Җыям, җыям, җыям. Ә мин күз алдыма китерә алмыйм, ничек син, ничек син кызып китәсең. Әтиң секундында чыннан да шырпыны да кабызырга өлгермиләр уже. Мен бик сирәк була ул. Ну булгалый.
Конгресста эшләгән инде әйттең син, име? Әйе, 6 ел.
Ә нигә киттең?
Күп факторлар инде, күп факторлар. Анын теге үсеш мәсьәләсе дә, теге андагы булган кыйммәтләр хәзер миңа бик аңлашылмый да. Тик ул акчасызлыкка да түзеп була инде. Тем более үзең генә яшәгәч, теге гаиләгә җаваплы булмагач, теге ниндидер теге үсмәүгә дә, теге шундый аз функционаллыкка да түзеп була. Но менә уже кыйммәтлек белән ул тупланмаса, Тик аның белән уже түзәргә түгелдер дип уйлап куйдым инде. Ә син каядыр киттеңме? Я, менә Юк, мин пока не, э, теге самозанятый. Теге эшсезне шулай дип атыйлар бит инде, хә. Мин дә самозанятый. Э, юк, мин теге мин бит не, э, төп белемем юридический. Юрист. Шуңа күрә теге мин шабаш дигәндә инде теге договорлармы, ниләрме килеп тора инде бераз. Теге әлбәттә аның белән теге ипи икралык түгел пока ипилек кенә ну менә хәзер эш эзлим дә инде эш эзлим дип инде шундый пассив э, нидә генә инде мин мин буш мине чакырсагыз була дип әйтә аласың инде име шундыйрак анан соң бераз әле нидә бар иде акча бар аллага шөкер яшәргә шунардан ни дип бик борчылмыйм финансов мендер дип финансовый мендер диләр өчен тоже ул бик әйбәт әйбер икән аны теге бик аңламый идем теге җыеп баруны ул бик әйбәт булды әйе Мин анда әйтәм, кешегә әйтәм, эштән китәсегез килә икән, 3-4 айлык сезнең акчагыз булырга тиеш. Әзрәк кенә уйланып, кая барыйм микән дигән шундый куркмыйча. Чөнки бер эштән китеп икенче эшкә сикерү, аның мәгънәсе булмаска мөмкин, чөнки ул эш начар булырга мөмкин. Ну, шулай инде, теге бераз вакыт кирәк инде ул. Болай эшләп йөргәч бит инде эштә, аннан соң өйдә, аннан соң уйланырга да вакыт юк. Уйланасы килми дә. Монысы килми дә ул теге теге эченнән авырып кайтасың да эх теге. Ә ничек син инде э, э, лицейны бетереп, имә егетләр лицейны бетереп, э, юриспруденцияга китергә булдың. Вот н- кайсы әтиең сиңа әйтмәдеме? Юк, юк. Татфакка бара кирәк. Э, Ан мин ике шундый сорау тора иде мин как раз таки. Мин э, Мәскәүгә алдылар имтихансыз. Мин олимпиадник идем. Ә, Ие, мин теге үз вакытында акыллы кеше идем инде. Аннан соң гына бетте ул. ничектер нинди э? нинди э, дәрестә олимпиадник син э, право һәм җәмгыять белеме мин ике ул теге инде университетский олимпиада мен теге высшая школа экономикага шуңа күрә имтихансыз алабыз дип әйткәннәр инде теге гына бирмәсәм дә була иде һәм икенче вариант бу татфак ну татфакка мин филология узмадым мен педка узган идем и мин ул вакытны әтигә киләм дә ни дим әти әйдә син әйтсәң казанда калам теге нигә инде татар бүлегенә Үтте теге бераз уңайсызланды. Ә мен ни дейін? Мин хәзер бу җаваплылыкны үз өстемә алмыйм. Син үзең аннан соң теге бер нәрсә килеп чыкмаса, мине гаепләрсең. Тагын әлән фәлән шуңа күрә үзеңне иде, уйлады. Ә без Сәнче яши, шулай дип сиңа ул менә 17, 18, 18 тирәсе. Шунардан аннан соң инде безнең мәктәп көчле булгач инде безнең ярты университетның ярты төркеме безнең классташлары. Шуңа бер җидәү киттекме без анда. И, менә шулай ни. Укырга кердем инде. Ул безнең теге ул вакытны модный иде инде ул. Мәскәүдә яшәү.
Мәскәүдә яшәү, Мәскәүдә укырга менә шул э, конкрет университетта инде. Хәзер дә шулай ук бара бугай инде безнең инде анда. Ә Мәскәүдә яшәп каласы килмәде, имин шәт. Юк, Мәскәүне яратмадым мин. Нәрсәсе белән?
Тыгыз анда.
Тыгыз һәм тиз. Мин и менә шул әлдә метро исе киләме яратмыйм мен казанныкын яратам мин казанныкында текеннәр буе йөрергә әзер но мәскәүнеке ул безнеке чөнки яңа әле ә ул искергән искергән ис бар анда ниндидер кушылган шундый начар мин хәтта бакалаврны бетергәч бакалавриатны казанга күчтем түгел мин казанга кайттым каникулга дип Кире Мәскәүгә барып, э, кире магистратура керергә дип ният белән. Ну, мин Мәскәүдә калдым Казанда. Теге хәтта мин әйберләрне дә калдырган идем, киемнәрне, сумкаларны. Миңа бер елдан э, дус шалтырата, "Корале, син килеп аласың әйберләрен?" Мин әйтәм, "Юк. А то синең сумкаңны алсам ярыймы?" дип әйткән иде. Мин әйтәм, "Я, ал." Киемнәрен. Синең башыннан да туганнар.
Без синең башыннан да туганнар. Мин әйтәм, мин нәкъ шулай Мәскәүдән күчеп киттем. Бер сумка белән күчтем, кайттым. кунакка ике көнгә и кайтмадым яңадан мәскәүгә әй ташлагыз минем әйберләрне мин шулай итегез сумка сыган әлдә кемдә булса йөридер инде анысы теге әйбәт иде ну киемнәрне жалко иде дип ну барып кайтып алырлык түгел инде кайтасы килмей шуга диде әйтәм бит ул әйберләрне бер урынга җыеп Яндырсагыз да була, мин каршы түгел. Анда компьютерларым калды минем. А, ну, алай- Мин до алай такой түгел. степени калдырдым. Бел- Аңлыйсыңмы? Бер әйберне дә алып кайтырга көчем булмады. Юк, мин Мәскәүне аңламадым мин. Мәскәүне аңламадым. Минем группадашлар бар иде, мәскәүлеләр. Алар, әйдәгез, киттек те кафега дип инде. Мин әйтәм, әйдәгез ни, үзбәк кафесына, айва, анда менә диваннар, анда самовар, ди, киңләп, теге рәхәтләнеп утырабыз, өч тиенгә ашап. Әйтә, ну, Безгә ресторан кирәк, безгә хипстер Ресторан, ресторан булса ярар әле. Ну, вакытны бездә акча юк инде ресторанга. Алар мине кечерәк кенә кафе алып баралар. Мәшә утырасың. Мәшә тиз-тиз ашыйсың да кешеләр йөри теге братья Кроваевы дигән әне. Ишә митем ничек яртасың инде моны? Бу бит ужас бит. Теге тигендә утырасың, иркенләп, рәхәтләнеп, а монда э, теге кешеләр йөриләр, дәсәтер ни юк. Алай тәм ашый ди. Мин шул теге нинди төр үземне тери итеп хис итәм дигән. Ә менә мин Мәскәү бәсмәсә сезгә ошамады. Чөнки ул анда кеше күп булса да, син үзеңне кешеләр белән бәйлелектә сизмисең. Син гел ялгызлык, ялгызлык көчле анда кытышкыч. Менә шунысы сизелде. Ну, мин юк, мин якын кешеләр күпәя. Мин ул сизмидем, безнең теге әйтәм бит, берничә классташ, аннан соң менә шул танышлар, ниләр без хәтта квартира снимать итеп йөрдек инде шул бер Унбиш кеше теге бер бүлмәгә инде анда. Анда ялгызлык түгел, анда менә шул кысын булуы зуррак проблема иде. Һәм монда теге барыбер ул Мәскәүнең неен аңлыйм мин аны, теге матурлыгын, теге кешене нәрсә белән анда Мәскәүдә яшисең килсә, Мәскәүдә яшисең килсә, син анда максатың булырга тиеш, билгеле булырга. Чөнки ул сине суырып ала да, име, син винтикка әйләнсәң, син шул гомер буе винтик булып яшәячәксең анда.
ну шулай инде әйе шундый шундый фикер туды минем үземдә шуңа күрә казанда без казанга кайтканбыз сине бер һәм син менә юриспруденция булса да име барыбер кан тартмаса да җан тарта диләр бит инде татарлыкка ниндидер юк мин аннан бераз минюста эшләп алдым мин минюстан соң инде анда менә тоже юридик көчтә эшләгәнем булды мин университет вакытында да бераз инде теге хәзер теге зур практика булмаса да инде бераз анда договор чурта мурта хәзер шуның белән шөгыльләнәм инде яратмыйм вот анысы мен естам тоже аз гына эшләп инде китеп барып тоже урамга теге андый гадәт юк шул тоже начар гадәттер инде үзенә күрә менә теге эш тапмыйча хатын булмаганда нормаль гаилә булмаганда нормаль гадәт мин дә шулай үземне аклыйм шуңа күрә өйләнмим дә инде
искә төште өлкәйел абый әти белән спорлашкан икән индеме әти бит инде бик иртә өйләнеште һәм кайчан өлкәй син өйләнешәсең кайчан хатын табасың менә бу елны тапмасам мин сезгә ди инде э, коньяк бер бер коробка коньяк белән әйтәм дигән инде вот берничә атнадан соң китереп бирде ди бу коньякны коробка белән өйләнешергә өйләнбәскә булдым ди
Юк, менә мин әти белән әнием танышуын теге гомердә ишеткән булмадым. Мин теге андый сорау гадәте юк бездә. Теге ул теге артык шәхси дип инде артык ни дип безнең ничектер ул якка теге керү каралмаган дип әйтим мин инде. Без без әниләр белән дус була алмыйбыз. Дусларча аралаша алмыйбыз. Менә шундый тәрбия тәрбия тәрбиясе шундый. Ул теге менә шул тоже ул безнең менталитеттан май. Ну әти белән дә инде шулай колай теге эчкә кереп, теге нинди тор теге нәрсә борчыган әйберләр турында сөйләшмибез инде. И менә теге мунчага кергәндә, Мин түгел, минем энекәш сорады теге, ничек таныштыгыз икән. Ул тоже гаҗәп кызык. Алар э, бер авылдан, Мгм. 10 ел ара, теге аралашканнары булмаган инде. Теге әти менә все, өйләнергә кирәк дигәндә, автобустан күргән ди бер кыз. Чебоксаргамы, теге авылга кайтканда инде. Ушаткан. Теге белешкән, кем икән, мин әни булып чыккан. Мгм. Шул э, атнаны барганда, уже все, әйдәгез, ни, бер айдан өйләнәбез дип инде, шундыйрак. И шулай булып та чыкты инде. Автобуста күреп.
Автобуста күреп. да.
Менә бит.
Ансын хәзер менә күпме 30 ел яшиләр бергә инде. Ничек яшәгәннәре ансы икенче сорау. Ну, әниеңә һәйкәл куярга кирәк ул шусы гына. Ул бөтен язучы хатыннарына һәйкәл куярга кирәк ул. Әйе.
Бөтен үзенчәлекле бит ул. Алар белән шундый авыр.
Әйтәм бит, мин иҗади кеше белән гомердә дә яшәмәс идем дип әйтәм. Әйтә шуңа түземле булырга кирәк, шуңа аңлай, аңларга, бөтен булган теге моментларны әзрәк кенә тынычландырырга. Анда мәхәббәт кенә җитмидер алар яшәр өчен. Ул иҗатын да яратырга кирәктер. Беренче критик, әлбәттә.
Ничектер аның биеклеген, биеклеге белән килешергә кирәк. Теге ихластан. Бүтәнчә яшәп булмыйдыр инде. Мин дә әнигә әйтәм, син гений белән яшәргә авырмы, әйтәм әни.
Э, тиңнән сора дип әйтмәдем сен э, гений булырга чөнки әти менә чыннан да алар үзләрен гений дип санамаса име аларны алга бармаслар икән дип уйлана шулай инде ул теге ниндидер эгоцентрик кирәк инде ул аңа кадәр үз үзеңә ышанмасаң теге ул уйлыйсың инде язасың да ә кемгә кирәк ул Әйе, әйе. Әти көн саен яза дневник, и мен алып бара дневник, көн саен яза ул аны. Ул аны үзе өчен язмый. Ләбиб абый искиткеч кеше. Менә подкастлар төшергәндә дә мин менә теге Рәфис белән сөйләшәбез, теге Рәфис әйтә, миллион сумым булса, мин Ләбиб абыйның архивын сатып алаган булыр идем дип. Ан без искиткеч архив менә ана бит берәр сайт эшләп менә аны тоже уйлап уйларысы бар инде ул бит терсән дә ул бер каян таба алмый торган әйберләр. Әйе. Бар. Бу Менә аны бит- аны искиткеч, бит дәүләт искиткеч. эшләргә кирәк. Менә мин уже ничаклы әйтеп йөрим аны. Бөтен җирдә инде. Мин, э, теге мәдәният культурасында булганда да, җыелышларда мин әйтәм, булдырырга кирәк сайт. Ул сайтта булырга тиеш бөтен фото, видео материаллар. Бөтенләй бер бушка булырга тиеш. Бөтен кеше дә ала алсын аны. Чөнки без хәзер ди башласаң, име, әтигә язалар, э, ниндидер э, мәктәптәге укытучылар яки укучылар да, менә бу кит- ш- шигырегезне таба алмыйбыз интернетта. Бармы ул Шулай. дип. Әти эзләп табып җибәреп утыра. Ул вакыт та бит инде. Аң бит әле теге ни дә бит. Сканер да теге хат өстәлнең төп урында тора бу әле. Әйе, сканерны, сканерны өйрәнде ул сканер белән кулланырга име, шуннан бер. Ә беләсең, мин сәүлим, әни дә бар бит инде, әти дә бар име. Икесенә дә мин ниндидер әйберләр аңлатам. Компьютер белән булган, телефон белән булган әйберләрне. Әнигә аңлатам да, аңлатуның бер мәгънәсе юк. Икенче көнне үк оныта. Әтигә эзрәк кенә аңлатам да, ул тагы да күбрәк каяндыр белеп өстәп. Анарга кирәк чөнки.
Ул теге бит инде ВКонтакте чыгарган әйберләре дә, нидә дә, Ютубны өйрәнсә, мин уже безгә эш калмый инде. контент белән тутыруны. Әйе, мин әйтәм, даими рәвештә көн саен. Кулланып тора бит ул.
Эш социаль эшләрне алып бар инде, армыйча, толмыйча. Андагы комментарийлар да адекват булмый бит әле күп очракта. Көнтә ул тия.
Ужасларга җавап биреп утырырга кирәк. Ә синең әтиең менә алып барамы социаль эшләре? Ул анда бар, мин беләм. ВКонтакте, ВКонтактены гына инде. Болай ни эшли инде? Үзе телефонына да керергә өйрәнде, статусларда куярга, шулардан инде Тоже мені...
Ол да оңлы. Хәзерге вакытта э, булырга кирәк бер дулкында э, яшьләр дә сине белсеннәр өчен, э, укысыннар өчен. Чөнки ниндидер э, сәләтле, көчле булмаган э, язучылар, шагыйрьләр утыра анда име чыгарып көн саен. Әйтәм бит, әти төне буе шигырь яза име, әти төне буе шигырь яза, чыгарып сала аны интернетка, и секундында әтинең шигыренә шигырь белән җавап бирә комментаторлар. Алар инде менә И мин очтың да уйлыйм. Әти битем 6-7 сәгать үтергәнне бу шигырьгә име? Ә бу ханым 3 минутта җавап кайтара. Кем белгән 3 минутта может уйлап торгандыр әле ул. Юк, анда күренә комментарий белән әле нәрсә чыккан, әле генә чыккан ул пост. Архив теге, на, на все случаи жизни дигәндәй хәзер. Мондый әйбер булса, менә бу белән җавап бирәм дип. Шаблон. Әтиң ончык яза синең әсәрләрне.

Ты бөтен җиз китаптан да болай да китап күп инде ну, перфекционист ә?
перфекционист тарихи яктан да дөрес булсын өчен и мен шул китапларны укый анан сон яза и компьютерда печатьтә хәзер элек кулдан гына әйтә иде һәм машинистларга биреп анан сон машинистлар вакыты китте бит инде хә әйе ул нидә дә утырганда бит инде алар күпи Язучылар берлегендә теге Идел редакцияләре, ниләр, теге специальный теге бүлмәдә бар иде, машинистлар бүлмәсе бугай. Аннан соң инде компьютердан ни? Ну, мин әти искиткеч шул яктан мин ни ясадым? Тоже э, диссертация, диссертация түгел, магистрский инде дигән төрки халыклар буенча. Мин әйтәм, әти, менә бу бу әйбер фикерем бар ди. Бар ди миндә анарга. Теге э, раслап буламы берәр ниндидер чыганак дигәнне. Ул менә чыгара да, яшай кулыңа сузып дигән. Менә бу китап менә бу турында язып була. чыгара бу китапта менә бу әйбер бар ди ну монда бик түгел но менә кызык булырга тиеш укысаң теге фикерләр туа диде мен просто ничек тора аны теге структурада и менә шулай хәтерләп теге кулын гына сузып алды ул мен шулай берне хәтерлим хәтта хәзер дә берәр китап нәрсә кирәк булса теге бер көннән уже алып килә ул системасы бар хотя китаплар анда китаплардан да күп әйбер юк анда әни җинләнә мешоклап мешоклап теге анда безнең китаплар бик күп күз алдыма китерәм шуңа күрә көләм берничә ни стеллаж әле анда теге ни бар иде нәрсә дип сәке сәкедә дә китаплар анда теге эшләгәндә ну белмим әти искиткеч кеше ул яктан хәтта ашаганда да ул менә чыкты бит инде җиде том аңлатмалы сүзлек тегеннән кадәр китаплар Анда теге сүз дә аңлатмасы. И ашаганда менә шул китапны укып тора аңа. Теге ашый, китап укый, мин әйтәм, миңа кызык ди.
Туктап торга да ярамый, ашаганда да белем алырга кирәк. Ул теге безнең гаиләнең бер авырусы инде ул. Теге гадәттә бит инде теге уртак стәлдә ниәп сөйләшеп, теге рәхәтләнеп теге ул бер җылы торган, җыла торган урыны. Безнең инде алай түгел шул. Нишләп? Ну, уже өйрәнмәгән инде.
Өйрәнмәгән, без бергә җыелып ашарга өйрәнмәгән, чөнки теге, ну, теге башта Тик гаилә башында андый гадәт ә булмады. Безнең гел шулай булды.
Әтигез кайтмыйча, әнигез кайтмыйча, апаң кайтмыйча ашамыз. Бик дөрес әйбер ул, бик дөрес әйбер ул. Аны бик аңламасам да, хәзер хәзер аңлый башладым дигән кеби. Ә ул теге китап укый, теге ашап бетерә, чыга да теге уже уйларда. Үсмәй калабыз теге. Әлеге кайвакытта теге ди, фраза уртасында кала ул темен ди. Ди, әйтеп тә бетермәдем. Сорауны биреп тә белмәдем, шул киттем әйтем.
Вот и сөйләштек дим, вот и сөйләштек. Да. Үз уенда булып чыгайын, үз уелында. Мен беләсең, мин әсәсе белән мин сөенәм дә, яме күз алдыма китерә алам чөнки. Э, ә бу кешеләр безне караган, тыңлаган кешеләр, алар бит гомердә дә шундый якын итеп, менә шу хәтлек искиткеч э, каһарман геройны безнең тормышта татар халкының име белми калырлар кебек. Мин аны бөтен җирдә дә ркәйләп, бөтен бөтен җиргә дә куер идем. Бөтен җирдә театрларда да булсын иде ул. Э, телевидениедән дирсә алып барсын иде. Бөтен җиргә дә өлгерсен иде дип менә шундый әйбер бар минем име. Чөнки аны менә фотога гына карап, Эркәйләү белән нинди икәнен белеп булмый. Без дә бит инде шигырьләрне тагындадыр инде вот яшьләрдә ул куюк бит ул бит. Шигырь укымый.
Ә беләсеңме син әйткәнем? Әти әтиң әйтә инде миңа. Китап чыкты ди. Ләйлә укыдыңмы ди? Митем Эркәйлә буй, мин сезнең бер әсәрегезне дә укыганым юк ди. И байттерде. Син дә укымагач инде дәйләри, кем укысын безне? А, мин шундый оят булды. Шуңа күрә мин әйтәм инде, әти, әтидән дә алган идем әти э, китабын. Ркаябын. Әни гел әйтә, мин Ркаяны сразу укыйм ди. Ркаяны сразу укыйм, чөнки кызык ди. Менә, беләсеңме? Белмим, берәр яңа әйбер чыкса, укыйсы килмәсә, берәр уртадан бер әйберне укыйм да, менә шул әйбер турында сорыйм да, укыган кебек булып чыга ул. э. Үпкәләмәсен. Сүз әйтәм, ә монда нәрсәле бит теге, ди. Главное, теге баштан һәм ахырдан алмаска уртадан. э. Берүзекне теге, былай, ничегрәк иде ул. түгел Ну, ну белмим, шуга таныш булганга күрә бәлки укылмагандыр. Менә син әйтәсең башында әйткәнең, Мөдәррис Әгъләмовның шигырьләрен укылмаган иде. Менә чөнки чыннан да ул таныш кешеләр. Әйтәм бит, ул менә күченгәндә, күченгәндә ул язучылар, яме безнең э, э, диваннарны э, тугызынчы этажга күтәргән кешеләр. Син аларны язучы итеп хис итмисең, алар грузчиклар.
просто килеп безнең азыкны ашаган кешеләр бит булды әйе аларны шәхес итеп яхшы белгәнгә күрә бәлки китапларына кул сузылмый ләкин менә нишләтергә микән мин әтигә әйтәм бушлыкка чыгарасыз китапларыгызны әйдәгез уйлыйк продюсерлар табырга кирәк әләз ниндидер пиар ходлар ясарга кирәк укысыннар белсеннәр өчен аңлыйсыңмы бездә бөтенләй продюсерлар юк бугай бит инде менә ниндидер менә ильястан кала мин бүтән бер продюсерны адекват продюсерны белмим Ну, Фаттахов кызык эшли инде. Аны теге бүтән ниләре чыганаклары, ну. Нинди Фаттахов?
Ни, Вагап, Вагап фест. Ә, әйе, ага. Ну, ул тик үзгә төрлерәк инде ул, үзгә форматта. Ну, бик эффектив та алай. Ә болай менә белмим шул менә теге татар киносында да бит инде безнең чыга да бугай инде теге карыйсың укыган текст әлегә монда матур кино чыккан икән, монда кызык, теге бер карап ә табып булмый. 200 кеше карый да, шуны тынычланалар. Минем ничек инде? Әлдән Рахимбайның тек короткометражкалары әлдә чыкмады бай ул дип, 10-20 ел элек, 25-10 ел элек төшкән әйберләр әлдә хәзер интернетта юк бугай алармы? Әйтеп бит салып барырга, туплап бара торган кешеләр юк. Үзләренә дә кызык түгел кебек тоела. Ә бәлки иҗади кешеләр белән шөгыльләнергә дә тиеш түгел. Юктыр. Әйтәм бит дәүләт булырга тиеш. Дәүләтнең ниндидер отделы утырып туктаусыз. Аны мин гел әйтәм, а хәрефеннән башлап, я хәрефенә хәтлек бөтен булган библиотеканы сканерлап име pdf форматында түгел ә теге китапларга салырлык итеп версткасын сразу ә верстка инде теге электрон китап укырлык итеп эшләргә кирәк аны ә андый кешеләр юк нигә без аны булдыра алмыйбыз шундый җиңел әйбер юк ул җиңел дип тоела гына җиңел дип ул бит ни тоже акча чыгымлы аның кешесе дә бераз фанатик булырга тиеш ул эшләгән Кеше, гади просто менә бер функционерны куйсан, чиновникны, ан эше дә шундыйрак була ул, теге акчасы да түләнсә, ни дисә, ә менә дөрестән дә яратып, ниеп эшләгән кешеләр, алар бик аз кебек бит инде. Теге эшли дә алырлык. Энтузиаз, энтузиазмга көчле булган кеше бу эшләргә тиеш инде аны. Язучыларга, теге үзләренең теге менә шул тудыручыларга, анда музыкантлар булсын, ни булсын, аларга үзләренә бөтен теге пиар-нине калдырсаң, дөрес әйбер түгел ул, дөрестән дә. Юк, анда яры булары әле. Иҗат белән эшлиләр. Булары барыбер әзәкенә каймаша әле. Ә галимнәр бар бит. Алар бөтенләй үзләренең бүлмәләренә, казләренә кереп калганнар да име. Хәзер шуңа күрә бит әйтәм бит, э, элек медицина татар телендә булган. Бүтән аларны барысын да яңадан чыгарып, укырлык итеп эшләргә кирәк. Аңлыйсыңмы? онтыла бит андый мин мин әйтәм бит әпсәләмовның китабын укыдым ук чәчәкләр име анда бөтен терминологияне ул яза медицина терминологиясын татарча әйтәм менә бит сүзе булган аның сүзе бар аның ә без аны инде кулланмыйбыз кулланмыйбыз аны бит тоже дәреслектә дә чыгарып була укытып та була укытучыларны да укытып була аны балалары булмаса теге һәм чагалышы булмаса аның теге файдасы бар микән инде тоже бер теге бер ну э, бәлки хәзер дәсеңме тиздән бит менә хәзер э, ясалма фәһем э, кереп калачак та телләрне белмәсәң дә булачак шулай мин дә ул әйбердән уйланып курка башладым инде мин чөнки әнә тоже уже татар телендә бер кечерәк кенә хикәя дә язган идем карыйсың да нормально теге гениально булмаса да Әтиңә әйтәбез, әйдә, әйдә чыгарыйк, бастырыйк дип. Ну, блат, блат бар. Китап итеп, да. Бер бер хикәяне китап итеп чыгарабыз. Бер үк бер үк бер.
Һәр бер биттә. Ә кара син Баязит Иркаилович булып чыгасың. Иркаилович, әйе.
Бит шундый сәй. Нигә? Сәер отчество.

Мин күнектем. Э, әлбәттә, син көн саен анда яшисең. Э, искә төште, э, әтиең белән, әтиең дә 13 яшеннән үк бастырыла башлаган бит инде. Ну, шулай дип әйтә. Әйе, әти дә шулай шул яшьтән үк җибәрә башлаган яшь ленинчыга. Һәм яшь ленинчыны алабыз, ди, монда, ди, нидер Ленарис Гилманов, Сәйер исемле Нарис дип әти, әтиң сөйләгән иде. Исем була инде Ркаил, дип әти сүгенә-сүгенә укыды. Укыган икән аның шигырьләрен. Шул ук бер үк чорда бергә име э, язып атканнар төрле т- Чебоксар якларыннан име, бу- Э, Чувашия нинди? Чувашия ягыннан име, и әти як таныштан язып атканнар да, һәм шунда бер э, факультетка эләксеннәр инде, бер бүлмәгә. Берме? Ну, ул контекст бүтән булган инде. Анда бит инде вакытны нидән чит татарстаннан чит регионнардан байтак кына язучылар булган байтак кына җибәргәннәр ниләргә редакцияләргә аларга җавап биргәннәр әле кулдан язып шушы искиткеч бит инде хәзер э, теге берәр нәрсә җибәреп карасаң сиңа хәбәр килерме Әти җавап бирә, әти җибәрәләр. Әти җавап бирә, үз вакытын сарыф итеп җавап биреп тора. Ну, мин Ләбип абыйга шаккатам ул. Ләбип абый ничә сәгатен тәүлектә Син карыйсың, ди, анда ул, монда ул, ди, журналда чыга. Ә мин беләсеңме, әти элек тартады дип, син әтиң хәтта ташладымы, ташламадымы? Юк, ташламадым. Әти ташла.
Ә мин әти, ә мин әти бер 10 ел тартмый бугай. Элек тартады име? Һәм минем өчен тарта торган ират ул шундый матур, шундый көчле, менә шундый менә э, мәхәббәт тудыра торган. Мин миңа мин җирәнмим. Һәм э, иң э, яхшы хатирәм минем әти кабинетында утыра име? Һәм кабинетыннан әбай тәмәке э, күтәрде. Ушкай күп тортылган инде бүлмәсендә име анда топор можно вешать диләр җинде име урыслар. Менә шундый. И мин байтып чыга дим дә төнне. И ишек янына утырып иснәп утырганын хәтерлим. Менә шулай кечкенә чакта. Ышанасыңмы? Булган мөмкин. Юк, мин тарту белән бер матур образ күргәнмен. Гомердә ти хатын кызларның тартуын кабул итәргә авыр инде ул тиге. Үз эшләре дә, ну просто ошамый. И Питерга барганда э, нинди терни бар? Кич кырын Питерга ти турист буларак мин эшме хәтерләмим инде. Анда нидер э, ни мәйдан исемен хәтерләмим, анда кемтер ни уйный. Э, саксофонда теге музыка инде түн түн түн ераграк карыйм ике атта ике кыз утыра ине и берсе тарта менә шул теге не күренеп те музыка мәйдан те тыныч караңгы и менә бер атта атта утырып бер кыз шуны мен әйтәм менә хатын кызларда ул ир атларда тартсалар менә шулай гына инде бүтәнчә тартканны хәзер кабул итмим бөтенләй отка утырып кына отка утырып кына әле теге саксофонный аккомпанементы Теге тыныч, караңгы. Ну, күрәсең, син нинди э, теге иҗади күз э, менә күзең белән күреп калгансың син аны, истә калдыргансың. Бу бит барыбер менә шагыйрьләрнең, язучыларның ниндидер фикер йөтүенә белән бер. Бәлки синдә дә ниндидер шундый сәләт бардыр язырлык.
Мин кечерәк вакытта язган идем, хәзер э, язу авыр шул. Языр авыр Нәрсәгә? түгел, килеп тә чыкмый бөтенләй. Нәрсәгә микән? Кем белгән инде ул, тисәләт булмагана күрә. Дип уйлыйсың син?
Дип беләм.
Юк, кечерәк вакытта ул теге ничектер язган, ул теге гап-гади әйберләр инде. Ан- Мгм. Барыбер ул чыкты да бугай. Минем теге блат, блат бар иде.
Әле дә бар ул. Ну, хәзер язмыйм мин. Ну, әйтәм бит, андый э, синең эштән э, бер шәйнәми берәй бер дәйме? Бар, бар, бар. Мен подкастында ул тоже ул бер теге ниндидер сурагат булса да, теге иҗат формасы инде минем өчен. Барыбер теге конгресс эшләгәндә уже ты чисто чиновникка булып әйләндек бит инде. Без күбез анда... Менә монда винтик точно винтик инде. Да, да, да, чисто те функция инде, кеше функция. И теге иҗат бөтенләй бетте, ансы менә шул теге ниләр уйлана башлады инде. И подкаст ул бик җайлы формат, анда теге бернәрсә белергә дә кирәк түгел. Гафу ит. Чыннан шулай. Әзерләнеп килергә кирәкме подкаст ачык күнәтен? Ниләрне әңгәмәдәшләрне ти акыллыракны сайласаң, просто сорау бирәсең дә тыңлыйсың инде. Ансын точно шулаймы дип сорыйсың да, алар үзләре бәхәсләшеп, үзләре сөйләп бирәләр, контент ясап бирәләр. Ансын чыгарасың да, все, иҗат булды менә. Иҗат моменты авыр нәрсә ул. ул яктан анын ижаттасы килә андый ни бар потребность дия әйе ну менә кешегә кирәк микән ул нәрсә уйларлар ул бездән нык көчле инде ул сезнең кара да шулайдыр инде ул ну безне менә теге мин гомер буе шулай тәрбияләделәр теге күрше нәрсә әйтер тик ул әни әбиләр инде әти ул әйберләргә бик карамый Ну барыбер ул әйберләр анарда бар, ул бер ши, ул күрсәтмәсә дә. Әйтмәсә дә, әйе. Бар, бар бу, әлбәттә.
Ә безнең бит инде теге авылда, хәтта мин ул гадәтләр гомер буе булган, мин аны әле генә белдем икән. Теге бер кызны күрше авылданмы алсалар яки бер авылдан алсалар, уже кызга теге бик инә үзе генә ирсез кайтырга да ярамый икән. Потому что сразу аерылган, сразу Ә, ни, сүз чыга. сүз чыга. Әйе. И шуңа күрә менә минем э, бер сеңлем хәзер теге бик актив иде инде, бөтен чараларда катнашып, ну хәзер инде менә чикләнгән теге иренең вакыты белән. Теге Ире бара алса, бергә баралар инде матурлап, бара алмаса, үзе генә бармый, чөнки уже ярамый. Бу инде хатын-кызларга карата ниндидер басым дөрес түгел бу Ну, булмаган ир, басым. ирдә шулайгырактыр инде ансы. Юк инде менә синең әтиең үзе генә йөри бит ниндидер мәҗлесләргә. Мин, э, Әниеңне җибәрәме ул үзең генә? э, Җибәрә, Җибәрә? җибәрә, җибәрә. Мм, әни. Безнең әти җибәрми. Нә? Что, что, что ли, мәйтәм, үзем барып кайткансың, имәм, мәйтәм, әнине җибәр инде. Юк, без бар, бергә барабыз, бергә барабыз. Ну, Юк, мин бит ул әти ул яктан тынычрак инде. Ну барыбер эчендә нәрсә булганны кем белә бит инде. Ну менә кем күрше нәрсә әйтер, туган нәрсә әйтер, ул әйбер бик нык көчле. Һәм алар беләләр дә кайдан тор. Менә шулай бергә гаҗәпләнәм мин. Ул күршесе дә, туганы да бер вакыттан

теге үзем шешәм ул проблема юк минем белән минем яктан түгел бу кеше мин әйтәм кеше белән бәйле сиңа кирәк түгел ул шуңа күрә теге борчылма ансын теге нидем киттем ярар төштек нормально була инде ансын бер ике атнаданмы өч атнаданмы шалтырата әни мин белдем мин нәрсә турында булды бу теге синең миша иреге ну ярар булган и әйтеп тә бирде нәрсә булганын Ә каян белгән? Шерлок Холмс.
Кирәк икән таба белә. Хатын кыз шундый. Аңа әйтергә кирәк турыдан. Но беләсеңме син мин аңладым син әйткәндә име? Бар шундый момент әтигә карата име? Минем турында әтигә сөйләп, әтине шеймит. Әзрәк кенә инде. Синең кызың шундый булган, фәнәсмәтән, шаштеген дип. Ул ни бит ул теге эләктергә кирәк бит нәрсә беләндер. Теге ул бит әле ул бала белән булгач символик каты да ул теге безнең бит инде барыбер теге без теге нечкә булса да теге каты эләктерергә тырышалар ул. Әйе, именно шундый әйбер дә бар, сүз дә бар русларның мисен. Мы не в ответе за своих родителей, родители в ответе за своих детей дигән шундый варианты бар. Но мин моңа каршы. Чөнки әти мине тәрбияләде, тәрбияләргә тырышты, чыннан да, чын күңелдән. Бик күп э, сарыф итте көчен име. Мин әтинең баласы, чын күңелдән. Әти мин белән мин эшкә йөргән көн саен эшкә йөрдем. Э, ул мине чыннан да тәрбияләргә тырышты. Ләкин мин бары бер э, кеше арасында яшәп, кешедә халык та мине тәрбияләде име. Һәм мин тәрбиясезлегем күп очракта әтинек теге әти гаепле түгел моңа. Мин үзем шундый. Мин баш белән бу әйберне аңлыйм мин. Әйе. Ну күңел белән бик кабул итә алмыйм. Мин барыбер теге ничектер теге әти йөзенә кызыллык китермәскә дигән установка бик нык көчле инде. Мин дә нәкъ шунда яшим. Былай итергә ярамый, әтигә дип җиткерәчәкләр. Былай итсәм, былай иттерә. Әтигә бай ләгәчәк дип уйлыйм мин, уйлыйдырым. Ләкин мин хәзер әйтәм, мин без әти белән коточкыч кычкырышып спорлашабыз именно ниндидер темаларга. Шуңа күрә безнең фикерләребез уртак түгел, ләкин без бер-беребезне яратабыз. Уртак булмаса да.
Ну, шулай инде ул теге бездә бит инде берәр кимчелек тапсалар, ул теге эшләгәнче ул кимчелеккә төртәләр инде. Теге кимчелек дип инде диге. Ә син нәрсәдән куркасың? Вот нинди эшең дөрес булмау белән әтиеңә кызыл китерәсең? Гомумән.
Теге мин андый Син андый түгел дә бит. Ну, инде тәртипле бит. Артыгы белән тәртипле. Җайлы.
Ну, юк инде ул комплекслар бар. Ансы ниндидер барыбер мин әти-мамдага йөрткәнче бит инде йөртеп ул теге менә Минеке хәзер дигән үсә дә барыгызны да көтегезгә утырта дип дип әйтә дриме юк инде алай ук мин мин шулай шундыйрак хис итәм хәзер син син исемә төшергән кебек тоелды кечкенә чагымда йөри идем инде мин анда мин бит ни агылый тагылый идем син әйләнеп күрсәттең и мин менә нидер шыкс итте түбәтәй киеп йөрмәдем син нидер шундый юк түбәтәй ул нидә түгел иде микән байбулатта юк байбулат кара тәнле ябык аны белән аралашмадык без Андый м- Ә бай Булат белән дә теге күптән түгел генә аралаша башладык. Хәзер э, Рабит абый әтинең туенда, әти, әти, әни, әти, әни туенда инде алар икәү иделәр. Ул вакыт э, ни дип, э, тамада кебекме алып баручы булган иде. Тоже кызык иде. Кара менчик буталышып беткән. Ну, Батулла бөтенләй инде әтиләренең чорындагы э, б- шагыйрьләргә бик күп э, басым ясаган. Э, Чөнки әтигә дә бит ул тап э, әйткән псевдоним эш- язар эшләргә. Синең псевдоним булырга тиеш. Әти әллә ничә вариантны аңа китереп биргән булган. Һәм әйе, Ләйк Дурон дип менә шулай сайланган Рабит абый белән бергә. Ну, хәзер бренд инде. Әйе.
Мин әле дә Ләбибовна дип йөртәләр. Әйтәм, ә, яр, Ләбиб, Ләбибовна булыйм инде, яр. Паспортта алай булмаса да. Тик үзең буталган юкмы? Юк, юк, юк, утырганым юк. Ә ты машинисткалар дип әйткән идең, психотриса машинисткалар дип әйттең. Ә Мин әтинең машинисткасы идем. Ә. Әтинең коточкыч почерги, укып булмаслык почерги инде име? Бер бар батасы да шул яла тиз язылар бит. Ә, янә мондый.
И мин шулай ничектер өйрәндем аның язганын укырга. Юк, мин бераз ниләп алган идем мин, бераз язып алган идем, но мин бит нидән? Ин лицей интернатта, мин тик атна буе... Шәмил Усманов дәгсендәме?
Әйе, әйе. Без әле күршедә укыдык та әле. Без күршедә укыдык. Но безнең ел аерымы, без күп көчле. Пространство. Әйе.
Бер урында. Бер бер урында.
Күршеләр. Э, анан соң инде теге мәктәпне бетереп сразу университетка киттем шуңа күрә мин теге э, тулы канлы анын теге секретаре булып була алмадым инде ә син бит интернатта яшәгәнгә күрә инде име ә минем сеңлем үз сүзле бик нык Әтиңә шансы.
Кем белгән инде ансы ул. Теге сеңлем турында начар да әйтәсе килми, яхшы да әйтәсе килми миңа. Сүп килешкән мәллә? Юк, нык яратам мин аны. Ярайса.
Трубканы алса әле тагын. Ул трубканы. Ул трубканы шалтыратканда. Карамый барыбер. Ансы да бар. Ну, без моментын кисеп җибәрәбез чатка, гаилә чатына. Ну, ул ни сүз дә, аны теге үзе теләмәгән әйберне эшләтү нык авыр инде. Ул теге ни кире. Аны мен теге әнидән дә менә шул мишәр кирелеге, әтидән дә нинди төрмә шул кирелек кулланырга аны хас булган. Теге үз сүзле инде. Шуңа күрә теге минем белән чагыштырганда әтиләргә уңайсызрактыр инде. Аңа кара, ул, ул, ул бо- бо- Менә кара, бер гаиләдә яшәп, бер фатирда, бер йортта, бер э, анадан, бер атадан ту- табылган балалар име, шухадик ике төрле холыклы булырлар Ну, инде. бит тосын табигый әйбер, нормально менә мин- мин ике ни булып туган иде. Алар э, ничек близнецлар булган. Әйе. Теге разнояйцевый дип талабый. Әйе. Ну, икесе ике төрле, алар э, бер мәктәптә бер класста укып, икесе ике вакытны киләләр иде. Менә күрәсең. Берсе ачар алышмыйлар иде. Шуңа күрә әйтәм бит, ул бит э, ата, ананың тәрбиясе, ул бар әзрәк кенә булса да, ләкин бар холык дигән әйбер бар. Ну, Шуңа күрә әти, мисәлән, әтигә менә кемдер кайтара икән минем турында нәрсә булса да, әтинең гаебе юк монда инде, бөтенләй. Чөнки ул бирә алганлык э, эшләгән Айсылу бит менә, Айсылу бит ул бит үрнәк. Менә ул үрнәкне булдыра алган бит, ә миннән бер ел яшь кенә аерма безне. Ике төрле.
Айсылу әйбәт дип бик юрш әйтмиләрдер инде ансы. Тиген ни дип мактап. Ну тиген ни димәкче булам инде тиген. Юк, безне аермадылар, яри әле. Без мин берничек тә яри әле, әни ничек тә шулай тәрбияләде безне, име? Теге нидер шундый хисләр, начар хисләр тудырмыйча. Э, мин сизәм, Айсуны да шундый тигез яраталар, мине дә шулай тигез яраталар. Бандый аерма булмады. Ну, ты тоже нормальный әйбер инде. Юк, барыбер любимчиклар була кайбер гаиләләрдә. Елап-елап сөйлиләр минем подружкаларым. Әйе. Апамны, сеңлемне катырак яраталар. Тузы бик авыр әйбердер инде.
Авыр, ул шундый кычкыч травма. Аны күрсәң, ул сидер алар. Шуңа күрә безгә ничектер яхшы тәрбия булган инде. Әни гел әйтәдер, менә биш бармак, кайсы бармакны киссәң дә, Сез өчәү генә бит. Булса, ну,
чәнди бармакны киссәң дә шулай авырта ул дип әйтәдер, яни. Без мин сезне бөтенләй аермыйм дип. Менә.
Ну, блин, баш бармак бары бер приоритетта инде. Нисеге? Ну, тозырга. Телефонны.
Телефон тегене. Кара әле, син юрауларга ничек карыйсың? Мин э, бераз динирәк кебегрәк инде, шуңа күрә мин э, не- Чынлап? Да, юрау. Подожди, синең бит әтиең бит ни, ул- э, ул- синең диндәме әтиең? Ну, Аллага ышана. Ышана.
Аллага ышана, әлбәттә.
Әйе, Аллага ышана. Әлбәттә. Юк, менә Туфан Миңнуллинны без бит беләбез. Туфан Миңнуллин инде атеист булган, ул билгеле атеист. Ну, шәхесе без көчле шәхес. Кем белгән бит, ан мулла пьесасы, ни пьесаларны мин хәзер ан пьесаларын күп укыйм. Бу дигән мин фәнни җитәкчеме дим. Аны кисеп алгыз инде хәтер. Сүзе булыр. Ни дә бит аспирантурада укыйм. Туфан Миңнуллин драматургиясе буенча как раз. Менә.
Дурак потому что.
Юридическийдан сон юридический исторический аннан сон филологиягә Юк, син дурак түгел, син Йолдыз Миңнуллина кебек. Йолдыз Миңнуллин теге мәл ул э, мехматка или кая кайда керде бит ул башта ВМКга, ничего тулай ул математическийга керде инде ул. Бер ел укып татфакка күчте. Юк, ул үз теләп, ә мин барыбер теге гишетне ябам дип тор инде дип уйлыйм. Мин хәзер шулай дип уйлыйм. Ул теге теге мәшул теге. Сәгәм 17 яшьтә теге монда монда барган икән. Теге барыбер Менә шулай бер мәшәкә барып чыкты. И Туфан Минуллин менә шул дини мотивлар аңа бик нык көчле бит. Менә соңгы пьесаларның берсе дә Муллада да бит инде ул ошанмаган кешегә ошамаган. Шуңа күрә теге бәлки эштә кем нәрсә булган да, ну мин барыбер ошаган. Юк, мин әйтәм, дин шул диндә

Ну, теге Айвазныкы кебегрәк инде, шутка буларак, мәзәк буларак. Айвазныкы буларак.
Все, хәзер те отсылка бар менә.
Карады. Ярый әле карадым мин менә теге аны бүген генә теге элегрәк карый ал карарга өлгермәгән идем. Бүген генә менә теге автобуста килгәндә генә карадым да митеп, а? Алайса ябла, алайса ярый. Кара, э, син миңа туган көнгә име бүләк иттең китап. Э, ул да булса Рәсүл Гамзатовның мин э, минем Дагстаным дип атала торган китап түгел әйттем. Нинди телдән тәрҗемә ителгән? Урыстан да аңлыйм мин. Урыс телен урыс теленнән татар теленә тәрҗемә ителгән китап. Мин шундый китапларны яратам, дуслар. Э, икенче телләрдән татар теленә тәрҗемә ителгән китапларны. Монда безнең синең белән беләсең ничаклы бит? О, монда рәсемнәр дә бар. 368 бит име? Һәм безгә кирәк сорау синең белән. Син соравың бармы? Мә, тоже уйладым инде. Мин те озак еллар конгресста эшләгән кеше буларак, мин инде ул темадан бик нык китәлмим шул. Шунардан менә шундыйрак сорау булса, менә Камчаткада Сабантуй уздырганны ничегрәк э, акларлар микән менә? Окла, анча окларга кирәк, Камчатта да Сабантуй үткәргәнмени? Ну, ничек зур Сабантуй дип әйтеп әйтик. Зур, масштабный Сабантуйны ничек акларбыз дип. Окларбыз, окларга кирәк, ну,

Ркаилевич, кара әле, э, яра, булсын соравың шундый. Э, Юк инде, хәзер әйдә бүтән сорау эликме? Әйдә.
Хәзер менә кет инде утыр. Юк, ә беләсең син мисән син урында сорар идем. Әйдә. Мин сорау бирер идем. Э, кайсы якка барып тыгылырга? Бәрелергә. Әйдә. Ну, а, уйладым сорау. Әйдә. Кайсы якка барып бәрелергә бәрелергә әйе конгресстан соң конгресстан соң әйе нинди эш эшләргә нинди э, да конгресстан соң кайсы якка барып бәрелергә нишләргә әйе ничәнче бит 134. 134. Ә юк, әйдәгез не, 194 э, булсын. 194. Әнә сез белән. Ә, бүлмә. Бүлмә. Бүлмә, чөнки 194. Ә ничәнче юл? Астан өстәнме?
Әйдә, астан Санарга җайлы булсын өчен өченче юл. Өченче. Безнеңчә. Ташларга ашыкма. Чөнки ул Чөнки ул урын тап яки тишек булып калачак. Ташларга ашыкма, чөнки ул урын тап яки тишек булып калачак. Моны минем начальникка җибәрәсе булыр инде. То есть, э, бу син бит киткән бит инде, әнче булсаң ташлар икенче әйберне әйтергә мөмкин сиңа.
Эх, ник ташладың? Ә син шулай уйлыйсыңмы? Чөнки минем әни шулай кайгыра. Үтем Нигә син инде бояз өчен кайгырасың ди. Минем өчен кайгыр ди.
Мин дә самозанятый ди. Юк, а кая китә инде? И, конгрессның ну, яхшы утырадыр бит инде. Юк, кстати, чакыручы урыннар булды. Угу. Мен да бераз ял итергә дип уйлаган идем. Шуңа күрә берничә төшкә бармадым ди әйбәт урыннарга. Шуңа күрә эшсез точно калмыйм инде. Менә шулай берне. Конгресска менә конгрессны яратам мин. Конгресс белән ди минем тормышның озак еллары да бәйле бит инде. Аларның идеясы да, ни дә, кыйммәтләре дә те хоть сүрелә башласа да инде сүрелә башла әйттең инде син җәккә намек бирдең что анда үзгәрешләр бар минемчә инде ул дөрес булмаска да мөмкин ул теге миңа шулай дип тоела әйе әмма вакыты җиткән инде беләсеңме нәрсә әйтәсем киләдер э, кешеләр күбрәк белсеннәр иеме э, безнең э, әти әниләребезне шәхесләребезне гомумән язучыларны язучыларны белсеннәр иде чөнки менә туфан миңнуллин шундый көчле Ачыктан-ачык әйтә ала торган депутат булып эшләде ничә еллар буеме? Хәзер шундый ук хөрмәткә ия булган әтиең, минем өчен, депутатлыкта, әйе. Һәм менә аны белергә тиеш кешеләр, ничек ул татар халкын яклый, татар телен яклый һәм берничек тә кешедән курыкмый торган. Үз сүзле кешеләрне белергә тиеш халык дип. Хәзерге заманда бераз куркса да ярый инде. Артык куркусыз булуы тоже бик ярамый инде хәзер. Бераз бераз бераз. Әйтәм бит шулай шуңа күрә э, кеше белми икән, белмәгән икән Ркаил абыйны имә э, белсеннәр и укысыннар и китапларын шундый теләктә каласым килә. Амин, амин.
Ярый әле килдең Баязит, рәхмәт чәчтек. Шакырдыгыз, мен теге хәзер мен шундый ару кешеләр арасында булып Минем өчен тиз чыкса инде. Әлбәттә чыгачак. Күп курат.
Рәхмәт. Бер дишә языклар. Шуңа күрә сиңа бик зур рәхмәт. Әйдә. Кайнатма.